Daeth y busnes i sefydlu un o'r ddeg mlynedd yn ôl. pryd oedden ni'n um, oedd, oedd, oedd y teulu efo garage cynt, wedyn oedden nhw'n gwerthu allan o'r garage yna, dyn nes i sefydlu fan hyn i werthu ceir a'i law safonol lle, oedd, um, a wedyn mae'r ma busnes i tyfu o hynny, so pryd oedden ni'n dechrau, mond fi oedd yma'n hun, Ac erbyn ŵan ma' gen i dri aelod o staff arall efo fi, a 'dan ni 'di symud o'r safle lle nath o ddechra, sef yr hen garej petrol, a 'di prynu mwy o dir a 'dyn 'di adeiladu yr s- yr adeilad sydd yma'n bresennol 'lly 'de. T'wo' o'n i reit lwcus yn y dechra yy oherwydd cefndir t'wod efo'r teulu a byddan ni'n ca'l help i symud ymlaen 'lly, ond Yn ystod yr 11 mlynedd dwi 'di gweld lot o newidiadau yn enwedig y dwy dair blynedd dwytha yn cyd-fynd â'r dirwasgiad t'wod 'da ni 'di gor'o' newid patrwm newid ffordd 'da ni'n delio a wedyn yym ond swn i'n deud o fod mewn busnas ben yn hun ers un o'r ddeg mlynedd bo' fi 'di dysgu llawer mwy yn yr amser calad sydd 'di bod yn y tair blynedd dwytha 'lly ynde? Ac gan obeithio t'wod fy' 'da ni symud ymlaen o hynny 'lly. Mae wedi effeithio yn ywedig, swn i'n deud, dwy flynedd a hanner yn ôl pryd nath ceir, jes nath i prisio nhw ddisgyn ac oedd wedi mynd yn, da, yn dawel, twod, dyn o'ch ti'n gorau gwneud penderfyniadau reit anodd i, i alluogi symud ymlaen, a wedyn, um, ond erbyn rwan mae pethau weld di, um, cysoni chydig bach a mae, mae pethau fwy, mae pobl, er bod nhw dal yn ddihyder, twod, yn lun a gwario, Mae pobl i weld yn symud ymlaen mwy lly, wedyn um, dwi'n gobeithio bod ni dros y gweitha, ond amser y ddennus ni. Yndi, i radda, ond rhaid chdi gadw at y bethau ti'n credu yn nhw, a yn creu di, di gwerthu rhywbeth o safon, a bod yn deg efo cwsmeriad lle de, a, a trio trin pawb fatha sa chdi licio gadw drin dy hun, twa. ar ddiwedd y dydd, yndan, 'da ni gyd yma i wneud pres, ond dim y proffit ydy'r peth pwysica 'lly 'de. swn i'n meddwl, yn wedi mewn ardal fach fel hon, ydy jyst um, wneud y gorau i'r cwsmar, twod, bod chdi yn trin pawb, fatha sa'ch di licio gadw drin dy hun ac yn gwerthu rhywbeth sydd y werth iddyn nhw i prynu, lle di. i jyst sbio mlaen, twod, ocê, mae pawb yn mynd i wneud camgymeriadau wrth ddechrau busnes ac wrth, o ddwrnod i ddwrnod mewn busnes, ond rhaid chdi beidio sbio gormod ar dy gymgymeriadau heb feddwl ymlaen a symud ymlaen wrthyn nhw 'lly. Dan ni'n marchnata fwyaf rwan ar y, ar y we, twyd, ers tua pum mlynedd, mae, mae di ddod yn lot fwy poblogaidd, a dyn, um, felly di'r ffordd, dan ni'n hysbysebu fwyaf lli, a wrth gwrs wrth noddi gwahanol bethau lleol, ar y bethau i gael jyst gael um, hel, help efo hynny lli, di, ond um, na, ar y we, swn i ddim, mae'r marchnata fwyaf yn digwydd, a dyn mae di galluogi ni i um, wneud yr twed, man gwerthu yn genedlaethol yn hytrach na lleol hefyd lly. Wedyn na, mae'n gweithio rei da ar y funud. Swn i'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y cynghorau yn cefnogi twed, pobl ifanc a i symud ymlaen mewn byd busnes oherwydd hwnnw sydd yn cadw cymdeithas i fynd a dwi'n meddwl yndi mae Cyngor Gwynedd reit dda ar um, hybu busnas o fewn pobl benach 'lly 'de. A dwi'n gobeithio mi fydd peth fatha'r bootcamp 'ma'n cael ei cynnal yn rheolaidd i roid cefnogaeth i'r pobl ifanc sydd yn meddwl meddwl mentro a symud ymlaen mewn byd busnas. Swn i'n meddwl bod, bod bootcamp yma weld o beth dwi wedi weld heddiw yn reit, um, mae o fwy ymarferol oherwydd bod o'n gwneud iddyn nhw gymryd rhan yn fwy na jyst bod yna'n darlithio beth sydd yn twyd, beth ti fod i wneud lle mae'n rhaid hyder iddyn nhw mewn awyrgylch fwy ymlaciol rywsut 'lly 'de. Yndi ond yn na dwi'n meddwl bod o'n dda iawn a enwedig cael ei redeg gin pobl fatha Geraint sydd yn amlwg wedi profi hunan yn y maes busnes yn barod 'lly 'de.